moto n luhi ka o kpi di kasi siɣiya to zuɣu sonim tuhi zooya ka bi yɛn ku daadam ka bi zaŋɔ dolsila binshaɣu to zuɣu bee gbaai daadam ti niŋ lala bini bɛn zali binshaɣu zaŋna dosi lala bini maa ka laa bi naa diya ka bi yɛli ni laa bi naa n diya ka bi lahi zalisi kamani so n ku wa maa to zuɣu n kuli yɛrimi yaa baŋ yee yi niŋmi siɣa buɣum chuɣu goli ti zaŋ ka o ni zani ŋɔ maa hali ka di ti to buɣum na kpaŋ maa maŋa di sibisi ni a vuugi a maŋ ka chɛ yɛla pam di kpɛri yɛla ni yaɣara Diba bahim a yi ti kul chaŋ luɣ'shɛli polo ka paɣiba ti bɔri ni bɛ niŋ a naŋgbankpiini, nyin zom ka chɛ ba. Ka pa lala, yɛli n dola ka a niŋdi maa, nyin zom ka chɛ ba. Zomiya ka chɛ yɛtɔɣ bihi goli ŋɔ puuni din miriti yɛtɔɣ bihi bɛn be pɔhim zuɣu, ka di nyɛla bɛ daarila taba hal ka ti niŋ nimmoola ma ti ku fom ka yuuni a sanzalinima. Bɛ bɔri ni so ti kpi, ka bɛ naan pa yina ti bɔra ni bɛ yɛli ni bɛ yɛn bola ban n-zaŋ pa di zuɣu soŋ la n-yina ti ŋmaai viidiyo niŋ ŋɔ. Ka bɔ n-lee niŋ ni yi dii zaŋ yi nuu pa di zuɣu, di ni na niŋ ka ti zaa na beni maa? To shee so n-kpi, ka a naan pa nya ka zahisi pa yiri bɔɣa ni yaɣa n-kani na nir ti zani a shee Dagbamba yiya yɛligu shɛli n-lahi kani saa mini baa ka ti kpɛri duu maa. Ninvuɣ so ŋun kpi maa, di kaliya ʒi Karutia nyɛla firila ti Dagbam dahin shɛli so ku tooi baŋ din yɛn niŋ biɛɣu ni. To di zuɣu yi gba zo n-yɛ yi ka chɛ lala bini maa. Naŋgban kpeem bihi ŋun ku yɛn niŋ kimiya daabu daabu n-nyɛli ka so ti ku ŋun yɛn vili di puuni. M ba pira ka viɛnyɛliŋga n-nyɛli. Dagbandoo jɛli ni o kani ka o bihi na pɔra Amaa Dagbaŋ do bihi tii polo ni, o bi lan sɔri kpe o. O mi ni o yi kani, dunia ku lan tooi nahim bihi maa. Amaa bihi pɔri ka a kpi ka chɛ ba, wahala kam bɛn di dunia. Dagbaŋ do daa jɛli. Di zuɣu ka Dagbaŋ do nini daa bi ta Karachi. Ka yi ni Karachi, ni Naawuni ni buhi o pam. O yɛn yuula paɣa kpabo, ka ti kpa paɣa maa, n-dɔɣi bihi maa, ka bihi maa na pa shɛba ka o ŋmabi ka chɛ bihi maa. Wahala kam bihi maa ni di. Turin shikuru bia la ŋun suhu ti paai luɣ shɛli polo, ŋuni na ka paɣa? Tolozom bapirinima, yi ban be pɔhim zuɣu ka di nyɛ yɛtɔɣ tulaki yɛra, di simsi ni yi mi ni doo ka yuui ni bɛ ti tuuri maa n-tahi ka booni ti dabba maa. Doo larila yɛlbiɛrili, doo bi kumdi yɛlbiɛrili. Bɛ ku chɛma n-naai ka a faai ni naai. Di zuɣu kpaŋmiya yi maŋa ni yɛra ŋɔ ni yɛra ŋɔ, ti pam beni, ti bihi future ka ti luɣisiri maa. A bia Satien yiɣisimi na m-bɔri o shɛh karim m-bɔŋɔ ka di nyɛla a bara ka bukaata a bara bela Tik Tok n-turila niriba. ka di ka nangbani kpeeni ŋmɛbu tolo viidiyonima maa di yɛn benimi hali ka ti ti lahi kani ka di beni hali ka ti yaansi ni yaansi ka bɛ zaa ti yiɣisina nti paali a yi daa tumdi ka di viɛla a yaansi ni kana paali a yi daa tumdi ka di bɛ a yaansi ni kana paali di zuɣu bapirinima niŋmiya siɣa niŋmiya siɣa n-yabiri a pahi ti zuɣu ni hali ti nya ti yaa ni ti mira ka ti ti zaŋ yuui ti ti zuɣu ka piɛbiri ti nuu a ni yi ku tiɣi nirikam chɛ ka o be a nyaaŋa di chaɣ a nini tiɣi so nti gari nyini maŋmaŋa ka ti ŋmanila lala niri maa ŋun nyɛ viliniɣa very important gari nyini dini. A kalinsi nyaŋ ka a yɛn baŋ ni a nyɛvili maa yoli ka di yi maa ni yɛri ŋɔ, Yi pam nyɛla bidɔɣiriba. M mi di ka yi chɛ ka yi bihi yuun ya ka ti pili piini shɛli din pa din viɛla. Bidɔɣi biniŋ alaha ni a dɔɣi bia ka o ti ka bukaata. Tɔ amaa ŋun yɛn niŋ li n-kali ya kali n-nyɛ li, tiri o maŋmaŋ nini ayi o nyɛ o ba ni niŋdi li. M pa shɛli nyin niŋ maa, a mila a ni niŋ li maa ni daliri shɛŋa, amaa bia maa ŋun bi mi, dizuɣu ŋun tooi laɣim zaɣ viɛli mini zaɣ biɛɣu zaa n-zaŋdi zaa chana. Tɔ di zuɣu Dagbaŋ ŋɔ. Ŋun bi baŋ dalili din tahili a mi suhu kpiintali nyɛli bee, ka di shila niŋ ŋɔ na pɔi ka a yɛn nya yuli shɛli so ka a tu bee shɛli a mini so m-mali zabili ka a naan ti niŋ wula ka niriba naan pa niŋ zaɣa niŋ a ni di mali dabiɛm ka mali tɛha ka mali vi ni ridio pro bɛ kuyani bola ridio ni ka di yɛn nyɛla nyin mini so n-zabira ka bɛ pa bola ni bɛ ti bɔhi a ni yɛltɔɣa di yɛlimaŋli nyɛla wula. ka a nya bɔri puni. Mmaŋ ŋun yin bɔri so maa, m bi nyari daafaa ni yɛ shɛli ti ma, ni yɛli ma n yin mali yɛlimaŋli di ka pini shɛli ni yi ti ma. Nyin ŋun bɔri maa, di ka a sɔŋsim shɛli. Pahila a bɔri ni a zaŋm bahi a peeji puuni, ka niriba yuli viɛnyɛla ka goli kpi, ka bɛ bɔ binshɛɣu ti a, nyin zaŋ li niŋ n daabilim ni naŋgbankpeeni ni fitiina. A bihi ni bɔhindi ka a yaansi bɔhindi ni yɛra ŋɔ ka so viɛlli m-bala ka ti kpuɣi chani maa, to amaa ni yɛra ŋɔ Dagbamba yɛliya ni wɔɣu bie dozim simpuuni. Nin bia ni nyiro pam maa n lee ku kpaŋ la yaandi ni vidio ŋɔ maa ni di chaŋ paagi a sanzali nima n teeri ya mi n bi saɣisiri ya mi kpɛm ŋun gbɛm niŋ kpɛm bi sibira yuli ya ti yɛlli maa zuɣu di chɛliya ka so ti kani ka yi naan pa yina ni yi ti bo zalisi ni yi zaŋ niŋ di puuni ka viɛnyɛliŋga n bala. Dagbaŋ bi yɛliya ni a ti nya ka nuzaa piri baŋa nudirigu kpiɔŋ ni, di zuɣu a ku be yaɣ shɛli polo ka n gba be yaɣ shɛli polo. M mi na zaa na kul nyɛla Dagbaŋ bɛ ni na kul nyɛ ti. Ti zaa sa niŋsim maa nyɛla Dagbaŋ toon ti bo ni Dagbaŋ yuviɛli ka ti zaa bɔri ka niŋ maa. Di simsi ni ti mi ti ni niŋ binshɛɣu maa. Di bi simsi ni ti niŋli ka ti lan kpiiri yira ka lala ti lan niŋla binshɛɣu din yɛn labisi Dagbaŋ nyaaŋa ka di ni nyɛ ti ni bɔrila Dagbaŋ tooni ti bo. Ti yɛn yɛli zuɣu viɛnyɛla, Man wuliya miliɔn garima ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.